Essalawmaleýkim ezizler şu gün Dezesmak gepleşiginiň on altynjy sany. Şu günki myhmanymyz meň hem dostum hem inim hem uçinigim şägirdim hem režissýorymyz. hem kompozitorymyz, hem-de aranžirowşikimiz biziň köp-köp sazlarymyzda, aýdymlarymyzda özi başyndan soňuna çenli elinden geçirip, özi işläp, bize taýýarlap berýän Mekan Nuryýew. Essalawmaleýkim! Waleýkim salam, waleýkim. Şu gün Mekan agam Biziň myhmanymyz Soňky wagtlary men bir zady kada edip tutdum, kanun etdik bizde. Hökman gelen myhmanyň bişirip biljek zadyny bişirýäs. Mysal, men özüm hem bişirýän, ýöne şonuň bişirip biljek zadyny bişirýäs biz. Men bir zady bilýän, Mekan agam ýumurtgany gowy gowrup bilýär. Ooo.
Hä.
Şo iň gowy edip biljek işini Men edip berýän. Ýöne, şo şul adamyň edip biljek işi bolmaly. Mysaly, ýumurtga börek bişirip bilmeýär-de, şu gün ýumurta börek iýmeýär Mekan agam. Eý, ýumurtgany daşa diýer-ä. Ha, ýöne, ýumurtgany ine, otuz sanyny alaýyk goýdum men size. Şu gün şakşuka diýip aýdylýar. Bizde özbekçe menemen diýilýär. Ra tomatny sous edip üstünede ýumurtga çakyp studençeskiý nahar edýäs. Pah. Pah. Özüme gowy berene. Hawa.
Köp iýilýän nahar da we. Hawa.
Şu gün köpräk aýdym diňleýäňiz. Her sapar aýdym diňläli, aýdymlary köpräk goýuň. Diňläýlä bulary diýediňiz. Ine şu gün hem aýdym diňleýäňiz. Sagbol. Hem Mekan agam hakda ýakyndan tanyşdyrýas. Meň gowy görýän aýdymym.

Mekana muzyka bilen näçe ýaşda meşgul bolup başladyňyz? Näçe ýaşda okap başladyňyz muzykany? Hä, indi meň dädem Amangeldi Nuryýew. Biz özümizi bilip, dädem aýdym-sazyň içinde. Dädem gitara çalýardy, soň apparat gurnan. Mekdepde dil-edebiýat mugallym, aýdym mugallymy. Onsoň dädemiň ýanynda biz Näme diýek, köp kişi bilendir ony, kolonka göterip ulaldyk. Hawa. Kolonkalary göterip. Hawa. Zok operatoryň kömekçisi. Hawa, otaň arasynda şo dädeme kömekleşip, ýa halypalaryň ýanynda goşulyşyp, ikinji sesde durup. Hawa. Men edip, otaň sazy çalmaga höweslenip, ondan Daşoguzyň Magtymgulgalyýew adyndaky ýörite sungat mekdebini okap tamamladym. Ondan soň döwlet Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamladyk. O häzir hem ine ilimiziň, günümiziň toý baýramlarynda hyzmatynda.
Näçe ýaşyňyzda geldiňiz nämä, uçilişä?
Uçilişä. On ýedi bolýamyş. O wagty nämede, dokuzynjy klasy. Dokuzynjy klasdan soň gelindi.
Soň geldik, hawa.
Mekan agam bilen. bir film taýýarladyk mugallym hakda. Hawa. Marina Marselýewna, Plamennýy priwet iz Taşauza. Hawa. Gowy, gowy neme film boldy şo, hä? Hawa. Men gowy görýän agyzy, sag boluň. Şol dokumentalny filmleri, mugallymlary, halypalary ýatlamany gowy görýän. O aýdymçylaryň ine. Ýakynda-da birini çykardyňyz, aý? Hawa, ýakynda Kakajan Isgenderow barada. Goýduk neme ýutuba. Şo brat şo edýän işiňiz gowy näme üçin bu uje ýutuba girdimi istoriýada galdy şo gitmeýär hiç ýere. Şoň öňrägini aýtyp bereýin meň ýadymda galan biz obada toýlarda görüp ýörüs aýdym sazy gowy görýän halypalarymyz bar sazandalarymyz bar şolar iň ökdesi diýip ýörüs sungat uçilişä girdik Keltejik aýal borç alyp başlandyr ýa tomuz ýerdäki neme bar barmaklar şeýt şeýt etýär o bular ýa edibem çalynyr eken a diýip men täzeden sungat uçilişä girenden soň näme diýilýär täzeden tanyş bolduňyz ýene bu dünýä tanyş bolduk ondan öňem Aý çalan bolup gördük bizem özümizçe. Hawa. Biziňki haltura eken nowaty bärde. Bu professionalnyý muzika. Professionalnyý o nota ýaňky sazyň hersiniň häsiýeti. Hawa. Solfežio, teoriýa, saz edebiýaty. Hawa. Aý şeýdip hakyky ine sungatyň içine girip gitdik şondan bärem şu aýdym sazyň içinde. Tüweleme.

Bize kän edep-terbiýe beren, bilim beren mugallymlara çäksiz minnetdarlygymy aýdasym gelýär. Mekdepde, sungat uçilişşede Medeniýet institutda bir näçe halypalardan tälim aldyk. Sag bolsunlar. Sag bolsunlar.
Muny başlalymy indi? Başlaly. Başlaly. Bir-iki soraglar siz bilmeýän soraglary men beresim gelýär-de. Durmuşda gorkýan zadyňyz barmy?
Mysal üçin, haýsy taraplaýyn? Lýuboý taraplaýyn-da, ine, şu pylan zat öňüme çyksa, birhili durup galýan-ow men diýen zat çykýarmy size? Meň gorken zatlarym ba. Hum. Tok urmagyndan iň erbet zat. Onda-da nämeden? He, urdymy tok?
Tok urdy.
Adylbeg aga. Haw. Birinji klibe düşüşim gürrüň bereýin-dä. Aha. Düşmeli diýdi. Aljyrap kamera şular ýaly basyldy. Dawaý, Onda-da geplememegem gerek ýaly, prosta ýaňky ýanyňdaky gyz bilen gülüşen bolup söýşen bolmalyda. Aha. Dawaý, rek, gitdi, diýdi. Ýüzem gap-gyzyl. Men indi näme diýen diýende, o gyzam bir gülýär, ozam birden kelläme bir zat geldi meniň. San sanap başladym ha. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Gyzym bu kykyrdak gülýär ýaňka. O taýda ýaňky klipde mimikaňy, agzyň e, gepläp duran ýaly bolsa boldy-da. Hawa. Şeýdip birinji klibimize düşdük, şo Solon söýgi. A, gyzy güldürmeli.
Gyzy güldürmeli ýaňky bilen indi söýşen bolup ýaňky Hawa. köz pa- parkda seýilgähde ýöräp Parkda, hawa. barýas hawa ýaňky şonda ýaňky gyzykly waka bolupdy.

Sag bol, Saparmyrat Ilamanow! Iskusstwnniý intellektda muzika ýazýaňyzmy siz? Intellektden meň pikirimçe häzir peýdalanmaýan ýok. Hemme peýdalanýar. Ýöne
köp adamlar aýdýar-da, hemme zady dogry tarapdan ulanmaly. Hawa. Internede, mysal üçin, Informasiýa kän, özüňe gerek, saňa peýdaly informasiýany gözläp tapmaly. Alyp bilmeli, ulanyp bilmeli. Hawa, biz näme diýs, iskusstweniý intellektde köp adamlar eýýäm biler ony, Suno. Suno diýip, nokta kom diýseň eýýäm girýär o taýa. Hawa. Şo taýda, mysal üçin, ideýa almaga käwagtlary Söz tapyňda heňňam tapyp näme etjegiňi bilmeň. Täze aýdym üçin kömek edýär da bu. Hawa, hawa, ideýa.
Onsoň köplenç ony özem aranžirowka edip dur. Ýöne barybir adamyň eli, adamyň saz çalşy, süýjüligi, aýdym aýtmak barada däl, saz barada. Men iskusstweniý intellekt diýip sorag bersem gaty görenlerim bolupdyr da meni. Ýok, gaty görmändir. Näme üçin gaty görýäň?

Men Daşoguzda sungat uçilişşäni gutaransoň ýa okap ýören wagtlarym biz aýdym-sazyň içindedik. Hawa, aýdym ýazmak, saz ýazmak, aýdym aýtmak, umuman sungat, sungatyň aýdym-saz böleginde. Hawa.
Onsoň men instituta girjek bolup höwes bildirdim. Olam näme üçin Nurmuhammet Andalyýew adyndaky teatra işe bardym men. Aha. Şo taýda maňa Uly höwes döräp gitdi. Medeniýet, adamlar, aktýorlar. Hawa.
Mysal üçin, sähelje gürrüň bilenem medeniýetli edip, teatryňkylar güldürip bilýär seni. Hawa.
Şeýdip höwes döredi, men instituta bardym, girdim. Onsoň görsem, Maňa ýakyn ugur ses režissurasy hünäri. Hawa.
Meň kursdaşlarym özümden on ýaş kiçi. Onsoň häzir aktýorska girip menem bular bilen deň-deň oýnap bilmen, masgara bolup ýöremden bilýän zadyma gireýin, hem höwes edýän zadyma gireýin diýip, Ses režissurasyna girdim, ýöne men programmalary bilen, ýazmany bilen, aýdym, saz. Siz o wagt uje aýdym ýazyp otyrdyňyz, aranžirowka edip. Sluhum bar, kinoň sesini ýazmana höwes edýän. Hawa.
Meň mogylym Lýubow Garlyýewa. Ol Alty Garlyýewiň gelni, şol Aýgyt Lälim film, ýene şo döwürleriň filmleriniň köpüsine gatnaşan. Ozan şolar barada gürrüň berýärdi. Ir wagtlar hasam kyn bolan dublýaž etmek. Hawa.
Onsoň institutda biz institutyň özi düşürýän filmlerini ýuwaş-ýuwaş dublýaž edip başladyk. Onsoň Men bir gün ýa bir mogolym, pälwan mogolym şularýan bir halypa teklip etdi, şulaýan filime diýdi, sen kömek et. Ozan halypamyz Şirin Mollaýew. Sag bolsunlar. Men ses režissýory çulga girjek bolýan ýa filime. Bulaý diýdi, ýok, sen kompozitor bolmaly diýip, şeýdip kompozitorçylyga-da girkitdim men. Kinoň kompozitorçylygy. Aha. Onsoň kinostudiýada işledik. Okuwyň daşyndan boş wagtlarymyz. Hawa. Film döretmek Adylbeýe gaty kyn. Hawa, ýokdan bar etmeli. Hawa, ol her kimiň öz etmeli işi bar. Ol men indi öz düşünen ugrumy aýdýan, ol aňyrky ugurlary hasam kyn. Ine hazir biz kamera düşüp durus. Şu sesimizi täzeden bermelide. O taýda da çakgarrak gürläp goýaran bolsaň aňyrda dublýažda agzyňy tiz deň getirmelide. Hawa. O bir gün bir waka boldy. Filmi ýazdyk, seslerini etdik, goýduk hemme zatlaryny. Indi şumy näzýem bolduk. Onuň indi tehnologiýa ösdi, internet o wagt pesräkdir-de bilemä, hakyky žiwoý şeýdip goýan bolup, mikrofonam aý bir esse açylan bolsa, bäş esse açylyp dur-da, şyk etseň, näme etseňem alyp dur. Aýagyň sesi, eliň sesi, hä? O, onsoň bir ýerden bir ses gelýär, aýak sesi ýazyp dur. Äw. Äw. O görse ýaňky içi gygyryp durar ekene. Nirden çyka bu ses? Mekana şu dublýaž wagty işledilýän sesleriň ýüz prosent hemmesi barmy kompýuterde häzir? Ýa-da olardanam başga ýene tapyp ýazmaly bolýamy? Häzir. Ony men näme üçin soradym? O bir baramda bir filmiň zapisini edip otyrdyňyz-a, şu ýerde myhman gelip oturýar, bir oturanyny, bir turanyny zapis edende ikimiz oturyp, turup, her zat edip zapis etdik-ä şony. Hawa, şo filmde ine şu şeýdýän şygyr-şygyr edýän seslerem gerek-dä. Şu sesler ine.
Hawa.
Şony ikimiz zapis edenimiz ýadyma düşýär. Olar ýok-a. Olar
deň getirmek kynrak bolýar. Barybir hakyky berlen ses başgaça-da ol. Hä, şoň üçin hem hakyky bereniň gowy. Hawa, hawa. Hany ony owadan çykýar. Hawa, häzir internetde aýak sesleri zatlaram bar, ýöne hakyky mysal üçin ädikde ýören bolsa, hakyky ädikde betonyň üstünde şeýdip ýöreseň has gowy-da. Jalbaryň sesi bar, ýene köýnegiň sesi bar, tromda otur. Hä.
Bir gün filmde bäbekhanada ejesi ýaňky bäbegini alyp şu iki ýana ýörýeni ýörýen ýeri bardy on geplemänden soň bizem o taýda ses ýokdur diýip geçip gitdik. Soň maňa galdy görsem ýaňky şeýdip ýaňky çagasyna ogşaýan eken-de be. O aktýorlaram gidip galdy indi aktrisalar.
Özüňize galdy indi hemmesi. Ho, ozaň muny hä diýdim, beý diýes. Men özüm asla çykjan. Etdim. Ogşamaly ýer bar-a. Hawa. Çagasyny ogşaýar.
Menem elim etdim. Gül ýany.
Elimiň etdim.

Mekana indi hemmeden soralýada şu zat. Ýalňyşyp başga biriniň toýuna baran günüňiz boldumy? Eý bolda ýazylmaýa.
Bir gün öz toýuňa ýalňyşanyňam hiç, başga biriniň toýuna baryp. Eý gaty erbet neme bolda o gülküsli boldy ol. Bir gün bardyk häli ýadymda şol bedew toý mekanyna. O toýesi ýalňyşyp aýdypdyr-da, bedew diýip aýtdy-da. Aha.
Baryp bizem hili ýaňky gurnap sazandalary hemme zatlary goýuşdyryp, o gurnap ras-ras edip, onsoň şu biri şu biynjal bolup şu daşymyzdan aýlanyp ýaňky ýana edip gidýär-de. Onsoň e ahyry çydamady-da, Eý, diýdi, inim, diýdi, biz, diýdi, bagşy çagyrmandyk toýa, diýdi-ä. Be! Aý, nätdiň-ä ýalam, pylan gün toý dälmi? Ýok, ýok, ol oň toýy däl, beýbi, başga toý. Eý, diýip, telefony alyp, aňka, Eý, toý nirede? diýdi, Bagt köşkde diýer-ä, beý. Harap bol, ol aýda-ow, diýip, şonlar gülüp,
Gaýtdyk. Ýetişdiňizmi o toýa? Hawa. Hany, Mekan aga? Ha. Bişirelim muny.
Bişireli.
Bişireli, hä?
Onsoň bir aýdym-saz diňläli. Aman Gülüýden çykanda

Ýa bir alty adamlyk menemen, şakşuka bişiremiz bir gün. Özem neçe tez bişirsek şunça ýagşy, şonuň üçin şuny bişirip beredigim bolduk. Azgyna ýaglyrak bolsun. Salana. Ine toýda size bir gaty goý, bir pes goý, bir ol aýdymy aýt, bir bu Toý gutarandan soň ýene iki aýdym diýen zady nähili görýäňiz siz? Şony aýdyp berseňiz-ä! Gaty gowy pes gowy aýdaýynda men indi. Men hiç haçanam toý eden ýa tans edip duran gelip aparat pes bolup dur ýa aparat gaty bolup gaty bolup dur diýip gelýärler pesiräk goý diýip. Aha.
Ýöne gaty aç diýip gelen adam görmedim men. Aha. Şoň üçin Ortaça meýarym deňizmi? Hawa. O ortaça bolsa gowumyka diýen men. Tans edilen wagty azajyk gatyrak, bolmasa adamlar toýuň başynda hem gepleşip oturýarlar, islese aýdymy diňleýär, islese ýandaky bilen gepleşip oturýarlar. Bir zatlar iýişdireni bolup, hä? Hawa.
Çalarak gowur, gowursam men gowuryn şunda ýumurtgany. Çalarakda gowy bolýar, hawa.

Ýöne bu tiz bişýär-de. Erken dadyna ýetýän nahar da. Hawa. Aw, geliň, geliň. Geliň. Önüwer beg. Önüwer beg. Ine bu nonny alaň. Alaň nonny. Ýa ýumşak ýerini berýinmi? Ýumşak ýerini berýinmi? Mekana alaň. Ony ula gemesden burun ýeýik. Alaň. Oý o. Pah pah pah. Bizä muny iýmäne gidýäs. Dostlarymyz bilen podpisçiklerimiz bilen hoşlaşaly. Nähili görýäňiz? Iň gowy dilegler bilen siziň hemişeki Dz Travel gruppaňyz, siziň hemişeki dostlaryňyz, ýurtdaşlaryňyz, ýurt daşynda işläp ýören hemme dostlarymyza doganlarymyza hemmesine salam diýes hemmäňiziň işiňiz ugruna bolsun edýän işleriňiz näme arzuwlaryňyz niýetleriňiz bolsa şolara ýetmek nesip etsin hawa dogrymy. Aýdyň. Bizi goldaýan biziň muşdaklarymyz, ildeşlerimiz, ýaňky aýdyşyňyz ýaly daşary ýurtda gezip ýören, okap, işläp ýören dostlarymyz. Janyňyz sag bolsun, sag-aman geziň. Bizi goldaýanyňyza köp-köp sag bolsun aýdýas. Adyl beýa size-de köp-köp sag bolsunymy aýdýan. Sag boluň.
Ine näçe hemme wideolarymyzda laýk goýup, podpisasiýa edip, Pat nemeler komentariýler ýazyp birje minut iki minut wagtyny ýitirip bizi goldaýalara. Hawa. Biz uje asmanda. Biziň eden zähmetimiz. Zähmetimiz ýerine düşenini bildirýär şonda. Durubilmez seni gören adamda Akyl huşum aýran eden aýna gyz Toý güni synladym